Fy enw i yw Osian Leader a seicotherapydd ydw i yn yn gweithio mewn meysydd gwahanol ond dros y blynyddoedd wedi ffeindio ffordd mewn i chwaraeon. Um, dwi yn gweithio mewn, mewn, mewn practis preifat hefyd ond mae, mae cael dealltwriaeth o llesiant meddwl uh, dwi'n credu mae'n gallu helpu i ni gael um, gwell syniad o'r pethe sy'n dylan- sy'n gallu dylanwadu arnon ni o un dydd i'r llall, yy, a deall y profiade ni 'di cael yn ein gorffennol ni sydd weithie yn gallu cael effaith ar y ffordd i ni'n gweld pethe yn y bresennol. Wel, ma' ma' ma' probleme lleisiau meddwl, ma' nhw, lle ma' nhw'n deillio yn y bôn yw pan mae pethau'n mynd yn anodd. Pan mae pethau'n mynd yn anodd, beth mae'n golygu yw, mae, mae, mae, mae'n golygu mae rhywbeth wedi digwydd fel arfer, neu i ni wedi cael cyfres o ddigwyddiadau yn ein gorffennol ni, sy'n golygu oedd dim fawr o reolaeth gyda ni beth oedd yn digwydd. Uh, yn aml iawn, mae rhywun yn gallu golygu pethau anusgwyl sydd wedi creu um, uh, sefyllfa anodd i ni. Ac o ganlyniad, i ni'n dueddol felly o weld pethau trwy lens eitha' negyddol, achos pan mae'r pethau 'ma'n digwydd, pan mae pethau'n mynd yn anodd, mae e'n hala i ni fynd yn reit emosiynol, yn naturiol, ac wrth gwrs wedyn ni y tueddiad yw i ni gweld pethau trwy'r lens emosiynol negyddol yma, sydd weithiau wedyn ni'n gallu creu anawstere i ni, fel unigolion i ddelio gyda beth sy'n mynd ymlaen? Wel, y ffordd o, o ddod i ben gyda'r problemau yma yw, yn syml iawn, yw i siarad. Just i gael sgwrs, chi'n modd, troi'r problem yn sgwrs. Os ni'n lli troi problem yn sgwrs, yna sydyn reit, beth sy'n dod i'r amlwg yw rhyw fath o ddatrysiad. Dyn ni ddim bellach yn sownd mewn rhywbeth, yn glwm i rhywbeth. Yn sydyn reit nawr, ry'n ni'n cael falle safbwynt gwahanol neu mewnbwn ychwanegol sy'n caniatáu i bethau symud ymlaen, jyst ychydig, ac yn aml iawn dyna gyd yn ei angen. Felly unigolion yw i jyst i estyn allan, i beidio cau popeth mewn, ac i fod yn deg, Dyw hwnna ddim yn rhwydd weithiau achos dyn ni'n timlo bod ni'n fwrn ar bobl eraill. Ond credwch chi fi, trwy siarad, nid bwrn ydyn ni, bydde pobl yn reit falch bod ni 'di gofyn achos trwy wneud hynny wedyn, mae pobl yn gallu helpu ac um, dyn ni bellach ddim yn troi mewn byd anodd. Mae, mae cymu, cymunedau clwb rygbi yn llefydd anhygoel. Maen nhw'n gwbl unigryw ac maen nhw yn lefydd anhygoel. Um, mae pawb yn edrych mas am ei hunain, am, am, am, am, am bawb arall. Um, ac mae yna ma wir ymdeimlad o deulu, dwi'n dwi, dwi teimlo sy'n berthyn i, i gymuned y rygbi. Ac falle er mwyn bod ni'n gallu gwella dealltwriaeth o lesiant meddwl yn gyffredinol, bod ni fel teulu yn cychwyn trafodaeth a bod ni'n cael y drafodaeth yna mewn lle canolog. Ond wedi wneud hynny, Mae angen ystyried e fel drafodaeth sy'n parhau. A nid trafodaeth nawr yn ac yn y man yw hwn, ond mae'n rhywbeth sy'n cael ei ystyried fel rhan o fywyd beunyddiol y gymuned ei hunan, a bod ni'n timlo'n eitha cysurus ac yn fodlon i drafod materion anodd sy'n codi, fel bod y materion yna yn troi'n problemau sy'n cael ei ddatrys. Y neges yn syml yw, yw, yw gofyn, gofyn, ymholi, um, tynnu ar lewis rhywun. Chymod, gallai gael un gair bach, os modd cael sgwrs fach, mae rhywbeth ddim cweith yn iawn gen i. Achos trwy cychwyn y drafodaeth, trwy cychwyn sgwrs, reit anffurfiol, jyst i, i mynegu ffordd i chi'n deimlo, dyna'r ffordd mae'r ma problem yn cael ei ddatrys, neu cychwyn Datrysiad o broblemau ac yn aml iawn llwybr allan o le anodd, llwybr allan o anawsterau yw jyst gweud cwpl o eiriau i ddweud, dwi ddim cweit yn y lle cywir ar hyn o bryd.